Ole chibai vek u le. Tun tum chu WhatsApp Messenger a thil awm thar i han bih chiang leh teh ang. Tun tuma kan bih chian tur hi chat lock a ni a. WhatsApp Messenger official WhatsApp WhatsApp pangngai kan tih ah khan chat a lock ve thei tawh a. Modified WhatsApp ah te chuan in chat lock hi a awmna rei tawh a. a chat lawk tiin emaw hide chat tiin emaw a awm a amaherawhchu chu hemi whatsapp pangai hi chuan tunhnai atangin chat lawk hi a rawn awm thar ve chauh a he chat lawk hi tunah hian beta tester thenkhat ten kan hmang thei a a nawlpui atan phei chuanin chat lawk hi an la rawn ti chhuak lova amaherawhchu tun atanga rei lo teah a nawlpui a hman theih tur a nih avangin eh kan lo bih chiang lawk dawn a ni awle. WhatsApp messenger ah chat lock chu heti ang hi a ni WhatsApp ah khan kan han lut anga kan lock duh chat ah khan kan lut dawn a ni private chat leh group te pawh a lock theih vek a entir nan helai group hi kan lock dawn a ni heng group ah khan kan han lut anga chuanin tah hian group info ah kan lut anga group name kha kan han click anga ni heta hi chat lock. tih kha a lo awm ta a ni. Hei hi finger print hmanga lock tur a ni, chat lock tih kha kan han lut ang a, hei keep this chat lock and hidden tih a lo in ziak a, tah hian i zu awn ang a, chuan tih khan finger print hmangin i confirm ang a, i phone a finger print sensor kha i finger print i duh lai ber khan i zu confirm dawn a ni. This chat is now locked. You can find it locked in the chat tabs tih rawn inziak ta a, chuan a duh chuan a cancel leh thei a, view theih bawk a, view kha kan han click anga hei heta hi lock chats tih ah khan kha a group kha a lo awm ta a ni, chuan kan han back chhuak anga hei a chung bera hi lock chats tih kha a lo awm ta a, chuan khatiang chiah khanin. group kha admin kan nihna pawh kan nih lohna pawh eng group pawh kha a lock vek thei a chutiang chuan private chat te pawh a lock vek thei bawk a ni helai private chat hi lo lock dawn ta ila mami ang tho khan kan han lut ang a chuan-- ama profile info ah khan a hming ah khan an click ang a chuanin hei heta hi chat lock tih kha a lo awm a chat lock kha kan click ang a chuan finger hetah hian kan zuk hmet leh ang a fingerprint hmang khan kan confirm leh ang a chuan a pawh kha a lo in lock leh ta a ni. chuan hei lawk chat chah khan ti khan group leh aa private chat kha lo awm dawn ta a tikhan awlsam takin whatsapp group leh private chat te kha a lawk theih tawh a ni khang chat kan lawk tawh ho lawk chat kha kan en duh chuan hei hetah hian kan chu click anga chuanin unlock to continue a tia password finger print khan hmang khan kan hawng dawn a ni. kan lock laia kan finger print sensor kan hmehna khan kan zu hmet ang a kan lock laia kan hmehna kha kan kut zungpui anih chuan kut zungpui kan hmehna kut zungpui khan ding lam emaw vei lam emaw lock nana kan hman zawk zawk khan kan zu hmet ang a zung chal anih pawn khatiang khan kan finger print hmang khan kan zu kan zu confirm anga chuan hei a inhawng a group leh private chat ni chin a kan lock te kha. tikhan lock chat chhungah khan a lo awm a kha mi chat kha kan zu en duh chuan finger print hmanga khatia ho zu hawn zel kha a ngai tawh a ni mawrh chu eh hei finger print hmanga he chat hi lock a nih avangin kan phone khanin finger print sensor a neih ngei ngei a ngai a finger print lock a support ngei ngei a ngai tihna a nih chu chuanin kha chat kan lock kan lock chat kha kan unlock leh a kan phelh leh duh chuan. heti ang hian kan ti leng a tah khan kan lut ang a lock chhat ah khan kan lut ang a chuan finger print hmang khan kan han hawng te te ang a chuan he private chat kan lock hi lo unlock duh ila lo phelh leh duh ta ila amah khan kan zuk klik ang a a tirah kan lock dawn a kan luhnah bawk khan a profile info ah kan lut ang a chuanin chat lock ah khan kan zu lut leng a hei a in on ta a chuan-- hetah hian kan zu click leng a chuan kan finger print hmang khan kan confirm leng a tikhan kha chat kha a lo in unlock leh dawn ta a ni tikhan kan lo unlock tak ah chuan lock chat chhungah pawh khan hei china group kan lock chauh kha a awm tawh a private chat kha a awm tel ta lo a ni. tikhan chat kan lock tawh sa kan lock chat pawh kha awlsam takin kan finger print hmang khan kan unlock leh thei a ni awle ka ti zawng kha tun tuma whatsapp messenger feature thar lock chat chungchang kan han bih chian theih te chu a ni a thirtuten he video hi in lo hlawk pui a in lo tangkai pui ngei ka beisei a inzavaiin duhsakna ka hlan cheu a ni.